Siwmai blwyddyn chwech, gobeithio'ch bod chi gyd yn parhau i gadw yn ddiogel. Sesiwn cwestiwn ag ateb yw'r fideo yma, felly diolch yn fawr iawn i'r rhai ohonoch chi sydd wedi danfon eich cwestiynau mewn uh, at y ni ar Google Classrooms. Pwy yn well i ateb eich cwestiynau chi na rhai o ddysgwyr a staff Llangennwyd. Felly, yn y fideo yma, mi fyddwch chi'n gweld rhai cwestiynau yn codi ac yn cael eu ateb gan y pobl priodol. Mwynhewch!
Ar eich diwrnod cyntaf, pan fyddwch chi'n cyrraedd yr ysgol, byddwch chi'n gweld Mister Tudor yn syth, mae e ar aros wrth yr bysiau. Yna, byddwch chi'n mynd i'w neuadd yr ysgol ac yn aros tan dechrau'r dydd. Bydd gwasanaeth croeso blwyddyn saith a byddwch wedyn yn gwario dydd bore cyfan gyda eich tiwtor cofrestru. Fi'n cerdded i'r ysgol pob dydd. Blwyddyn dwethaf, cerddais i'r ysgol gyda fy mrawd a gwelais Mister Tudur yn syth. Mwynheais i fy niwrnod cyntaf, roedd e'n cyffrous. Byddwch yn mwynhau, fel chi'n mwynhau hefyd, does dim byd i boeni amdano.
Enw fi ydi Llewelyn a rydw i yn ysgol, roedd yn saith yn ysgol. Llangymaint. Y cwestiwn rydw i yn mynd i ateb heddiw yw beth os rydych chi wedi colli ei ffordd? Un o'r pethau rydych yn gallu defnyddio i helpu chi yw i defnyddio map yn eich cefn o'r llawlyfr pan rydych yn derbyn e. Os dydy hwnna ddal ddim yn helpu ti ffindo ei ffordd rydych yn gallu gofyn i un o ddisgyblion neu athrawon o gwmpasu Mewn wythnos fel fi, byddwch yn gwybod ei ffordd, so sdim angen poeni. Diolch.
Helo, dyn ôl fy dykes ac dyn disgybl o Ysgol Gyfun Llangynnaid, dyn mewn blwyddyn saith. I ateb eich cwestiwn chi wedi danfon mewn i, Yym, bydde- byddwn yn cael siawns i bod mewn grŵp bach i mynd o gwmpas yr ysgol fel tair neu pedwar. Wel, mewn y diwrnodau gyntaf o Llangwneud, bydd athrawon dosbarth chi yn mynd rownd yr ysgol ac dweud i chi Pa dosbarthau yn ble trwy y proses o'r blwyddyn? Os chi yn yym bod yn argoll, paid â phoeni, mae 'na bron pob tro athrawon o rownd y coridorau neu plant ofn a chi gallu gofyn nhw a bydd nhw'n helpu chi i ble i mynd. Diolch am gwrando. Hwyl fawr.
Diolch Blwyddyn Chwech am eu cwestiwn. Peidiwch â phoeni o mynd i gwers i gwers. Wnes i ffeindio fe anodd pan dechreuais i, ond bydd yna llawer o athrawon sydd yn gallu helpu yn y coridorau a bydd disgyblion yn gallu helpu chi hefyd. Pob lwc yn blwyddyn saith.
Helo blwyddyn chwech. Mae nifer fawr yn chi wedi bod yn gofyn ynghylch a pa ddoswrthiadau fyddwch chi ynddo a a fyddwch chi gyda'ch ffrindiau chi pan fyddwch chi yn ymuno yma yn Llangenwyd yn mis Medi. Wel, be fydd yn digwydd? Ar eich diwrnod cyntaf, fyddwch chi yn yn neuadd yr ysgol, ac mi fyddwn ni yn rhoi yr het yma, yr het didoli ar, ar eich pennau chi. Ac wrth i chi wisgo'r het yma, mi fydd e'n dod yn fyw... Oce, okay, na. Di hwnna ddim cweit yn wir. Stim het didoli uh, gyda ni yma'n Llangynwyd. Um, Mi ydw i'n gweithio'n galed iawn gyda eich athrawon blwyddyn chwech um, i ddarganfod eich grwpiau ffrindiau a i ddarganfod gwybodaeth um, gyda chi i wneud dosbarthiadau ar gyfer mis Medi. Um, ni fydd rhain yn cael eu cyhoeddi tan y diwrnod cyntaf pan fyddwch chi'n dod yma, ond un peth sydd yn bwysig i mi ddweud yw mi fyddwch chi mewn grwpiau ffrindiau, Mi fyddwch chi gyda pobl yn sicr fyddwch chi yn nabod ac wedi bod yn gweithio'n dda gyda yn yr ysgolion cynradd ym mlwyddyn chwech a hefyd yr un mwyaf pwysig yw eich bod chi'n ffrindiau. Mi fyddwch chi yn gymorth i'ch gilydd, felly plîs, does dim angen i chi boeni am hynny.
Mae gennym 13 pwnc mewn yr ysgol, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Hanes, Cymraeg, Daearyddiaeth, Iechyd a Lles, Addysg Gorfforol, Drama, Cerddoriaeth, Celf a Sbaeneg. Mae gennych amserlen bersonol ac mae'n hawdd iawn i ddilyn. Mae gwersi mewn adrannau, felly mae'n hawdd dod o hyd iddynt. Mae arwyddiau amlwg Ym mhob man yn yr ysgol, mae'r athrawon yn gyfeillgar iawn os angen, os oes angen help arnoch chi.
Yn Llangynnwd, ni'n derbyn gwaith cartref yn gyson. Tasgau bach sydd i ddechrau, fel gorchuddio y clawr y llyfrau. Be sy'n bwysig yw cadw trefn a cofnodi gofynion y gwaith yn glir. Os rydych yn cael trafferth, mae'n bwysig mynd i athrawon amser cinio neu amser egwyl. Mae bob amser rhywun ar gael i helpu, felly does dim angen poeni am y gwaith cartref yn Llangnwyd.
Helo, os chi'n becso ni moyn gwybod cwpl o pethe am amseroedd y gloch yn Llangranwyd dyma peth tips gobeithio bod hyn yn helpu. I ddechrau mae'n really handi cael oriawr gyda chi. Ac rhywbeth arall ar dechrau pob blwyddyn Blwyddyn saith. Rydych chi'n cael llawlyfr. Mae 'na amserlen ar y cefn gyda pa gwers y'ch chi'n mynd i cael. Felly mae 'na gloch ar ôl pob gwers ond mae 'na dau gwers cyn amser egl, dau gwers arall wedyn amser cinio, wedyn dau gwers arall diwedd y dydd. Amser cinio mae 'na tri gloch. Y gloch cyntaf i y criw sydd yn camu mewn y cyntaf, felly wythnos A, 7 ac 8, wythnos B, 90, ac wythnos C, pawb arall. Y ail gloch sydd yn golygu pawb arall yn gallu mynd mewn, ac y trydydd gloch yn golygu yn golygu a- am diwedd amser cinio. Felly mae'n rili pwysig i cofio rein felly chi'n gwybod pryd i mynd mewn i cael cinio a pryd i mynd i'ch gwersi. Gobeithio bod hyn wedi helpu. Paid â becso am Llangolleys blwyddyn nesaf. Mae'n rili hwyl. Hwyl fawr.
Mae gennych hawl i fynd i wahanol lefydd o gwmpas yr ysgol am sereddegol a chinio, gan gynnwys yr iard a'r cae er mwyn chwarae, neu'r ysgol er mwyn bwyta bwyd ac eistedd i siarad gyda ffrindiau, neu'r ystafell gyfrifiaduron i wneud gwaith cartref a chwarae gemau. Hefyd, mae'r Urdd yn cynnal clwb bob amser cinio yn y Neuadd Chwaraeon. Fel arfer, rydw i a fy ffrindiau yn treulio amser egwyl yn y neuadd ac amser cinio yn chwarae ar yr iard ar ôl cael bwyd.
Hi Molly! Mister Lloyd ydw i, Athro Cerdd yn Ysgol Llangynnoed. Diolch am dy gwestiwn ynglŷn â dod i chwarae piano neu thelyn am seregl a chinio, wrth gwrs mae croeso mawr i ti wneud. Mae gen i tair telyn ar gyfer disgyblion i ymarfer am cinio neu egwyl a mae sawl piano hefyd. Yn ogystal â hynny, mae 'na athrawon yn dod i fewn i'r ysgol i roi gwersi swyddogol hefyd, felly mae croeso ti ymrwymo yn rheiny. Edrych ymlaen dy weld di'n fuan iawn. Ta-ra!
Ar y ddiwrnod cyntaf, Yr unig peth sydd angen yn eich bag ysgol yw cas pensil, llawn offer, pen, pensil, pren mesur, onglydd, cwmpawd, cyfrifiannell, rwbl ac naddo. Byddwch chi'n derbyn amserlen a llyfrau ar y ddiwrnod cyntaf ac yn derbyn llyfrau pan fyddwch yn mynd i mewn i gwers. Bydd rhai llyfrau yn aros yn yr ysgol a eraill yn mynd adref gyda chi. Bydd angen edrych ar amserlen y diwrnod cyn i sicrhau fod y llyfrau Cywir, gyda chi. Does dim angen dod â gwisg addysg gorfforol ar y diwrnod gyntaf, ond mae angen edrych ar yr amserlen i weld pryd mae'n wers nesaf.
Helo, Blwyddyn Chwech, Mister Rees sydd yma. Diolch i chi gyd am eich cwestiynau.

A dyna chi. Rhai o'ch cwestiynau chi wedi cael ei ateb gan aelodau o Teulu Llan. Gobeithio bod y fideo yma wedi llwyddo i lleddfu ychydig o bethau chi wedi bod yn poeni amdano, neu falle jyst rhai o'r pethau mi ydych chi wedi bod yn meddwl amdano dros y cyfnod yma. Os oes unrhyw mwy o gwestiynau gyda chi, plis rhowch nhw ar Google Classroom a mi fydda i yn ymateb i chi yn uniongyrchol. Diolch yn fawr iawn am wylio, wela i chi'n fuan!